Għax minbarra li Corazon tagħti importanza kbira lill-mużika u lil aspett performattiv, tieħu ħsieb ukoll li l-lirika tagħha tinqara donnha poeżija. Imut bil-ġuħ kieku taf Jien naħseb li l-kliem li nikteb ta' kanzunetti jisiltu ħafna mill-poeziji, jiġifieri kieku ngħid ma kontx influenzata minn poeti Maltin Bravi ħafna. Ma kontx inkun kittieba tal-lirika. U taf kieku tieqaf tikkundonna. Il-poeżija tagħtik ħafna pedement biex tikteb inti l-kanzunetti, imma hija l-kanzunetta hija ġeneru kompletament differenti għaliex l-ewwel nett irid ikollok ir-rima, importantissima, mentri fil-poeżija aħna nafu li aktar kemm imur maż-żmien aktar qegħdin Ikoll ngħisu vers ħieles, poeżiji aktar moderni neqsin minn dik il-forma u dik l-istruttura. Fil-kanzunetti le, għax fil-kanzunetti aktar kemm ikollok struttura aktar importanti għaliex iktar ħa tappella għal widna, jekk ikollok xi ħaġa taqbel, għandek il-versi li qed jidħlu fil-mużika bl-eżatt mela allura għandek anka sillabar illi huwa b'ċertu regola. Huwa proċess illi jixbah ħafna lill-kitba kreattiva l-oħra. dik li studjajt anka l-iskola jiena biex nikteb komponiment, jiġifieri l-ewwel inti tfassal l-idea, tagħmel pjan, tipprova ssib eh, idejat, tixbijat, metafori, immaġni, stampi li inti tista' iddaħħal f'din it-tema li tixtieq tikteb dwar, ġifieri dak kollha u hija sena li aħna nitgħallmu fil-kitba kreattiva in ġenerali. U mbagħad eh, meta tasal biex tiktibha Apparti l-kitba per se, li fil-verità fil-każ tiegħi ma tantx toħodli ħin, l-iktar parti importanti hija l-editing, li inti tqassar, tibdel, tqaċċat, tikkoreġi. U naħseb dan huwa dan huwa l-proċess normali ta' ta' kull kittieb, jiġifieri min jikteb ktieb naħseb juża l-istess proċess u jiena bħala bħala kittieba tal-kliem tal-kanzunetti nuża dan il-proċess ukoll. Ovvjament għandi xi ħaġa żejda li mbagħad irrid ngħaqqadhom mal-mużika. Jiena fortunata li nikteb it-tnejn, allura l-proċess isir b'mod mod sħiħ. U b'hekk dan il-proċess, il-fatt li jsir f'ħaġa waħda, jgħinni biex il-kliem u l-mużika dejjem ikunu uniti. Ma jidhrux qishom ġew inkullati fuq xulxin b'xi mod, imma li jitgħaġġnu bħala ħaġa waħda. Mill-plastik brazzuletta roża marbuta mali. Għalkemm jien għandi ftit background tal-lingwa u għamilt il-kors tal-qari tal-provi eċċetera, imma niddejjaq illi nkun kondizjonata żejjed mir-regoli tal-lingwa għaliex fil-verità biex tkun kanzunetta tajba m'għandhiex għalfejn tkun lingwistikament perfetta u lanqas m'hemm għalfejn as-saġġ tkun korretta. Jiġifieri lanqas irrid inkun skjava żżejjed tal-lingwa illi biex nikteb Malti korrett jiena mbagħad ikolli kanzunetta li hija inferjuri. Li jiġri kultant hija illi trid issib bilanċ bejn, pereżempju, li jkollok l-aċċent jaqa' eżatt kif suppost, u l-mużikalità tal-kanzunetta. Kultant tagħmilha li aċċent ma jkunx postu u l-kantanti kbar jagħmluha u l-liriċisti kbar għamluha li l-aċċenti ma jkunux f'posthom għaliex inti trid tinħeles ftit mir-regoli tal-lingwistika u tal-lingwa biex inti tikteb kanzunetta tajba imma li jkollok background huwa importantissimu li inti taf li jekk qed tikser regola mhux għax ir-regola ma tafhiex Imma għaliex taf u għaliex hemm il-bżonn jew hemm is-sens tagħmel sens li inti titwiegħed minn hawn. L-album għall-bejgħ huwa t-tieni album tiegħi ġie ħames snin, eżatt ħames snin wara l-ewwel album Hawn Jien. Kien album li ħa ħafna mis-saħħa tiegħi għaliex il-kanzunetti trid tikteb b'mod illi min kien diġà jsegwik jibqa' jħobb ix-xogħol tiegħek. Imma fl-istess ħin ma tistax tibqa' fl-istess post, trid trid tibni, trid trid tevolvi. U dan huwa proċess li mhux faċli għaliex meta inti tieħu t-triq tibda tgħid fejn sejjer u l-post fejn sejjer huwa l-post it-tajjeb. Anki t-temi huma ftit iktar differenti mentri l-ewwel album kien iktar dwar kanzunetti nostalġiċi, issa dan jazzarda aktar, dan l-album jazzarda aktar fit-temi tiegħu. Dak kien proġett kbir ħafna għalija, għalija kien proġett kbir, riskjuż għaliex kif dejjem ngħidu meta inti tagħmel album ta' kanzunetti bil-Malti mhux se tfendih, mhux se tmur tajjeb kummerċjalment, tispera biss illi dawk il-persuni li inti tkun tixtieq li japprezzaw ix-xogħol tiegħek jasal għandhom u li almenu hawn Malta dan l-album jgħin biex ikollna repertorju aktar mimli, aktar vast ta' mużika li hija tagħna.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,